Amu tatai ta haue. Hau mai wharangi ta hau te rangi e. Rangi whapapa papa tuanuku papa tuanakei ki papai ki papai. Tuatai ka mihi au ki te kaihanga nana e homai, mana e tango ki nga mate o ia marae i o ia marae. Haere koutou, haere e koutou, haere ki runga i te karanga o Hine-nui-te-pō, haere, haere, haere atu rā. Hoki mai ki a tātou ngā kanohi ora. Mihi tēnei ki ngā kaiwhakawā, ki te kura Te Tai Tokerau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko taku kaupapa, kua manuhiri a Ngai Māori ki ana whenua. I mua i te taenga mai a iwi kē ki Aotearoa nei, tahi rau pai hēneti o te whenua nā te Māori. Tangata whenua Māori ki ana whenua. Engari i te taenga mai a tauiwi mā, i riro whenua atu. Nā wai rā, nā wai rā, manuhiri haere a Māori ki te whenua. Mā te wahine, mā te whenua ka mate te tangata. I te tau 1840 i waitongia te Tiriti o Waitangi, 66 miriona eka nā te Māori. E ai ki ngā kōrero i te tau 2011, 3.5 miriona eka nā te Māori. Ka roha ki a tātou. I te tau 1953 i tū tētahi ture kia korehanga whare ki te whenua. Engari me ū ki te ture Pākehā. Kore kei a tātou te mana whakahaere ki te hanga kāinga ki tā tātou whenua. Nā te Nā te rirohanga ki tētahi atu, otirā me tono ki te kaunihera kia hanga whare ki tā tātou whenua. Ka pōhara haere a Māori ki te whenua, kore moni, kore whenua, kore mahi, ka hūnuku ki ngā tāone nui. Ka wareware noa hea rātou ko wai rātou me ngā tikanga o te whenua. Ka manuhiri rātou. ki tā rātou whenua. I haere rātou ki ngā tāone nui kia whai mahi hei oranga mō te whānau. Nā te wehe i ngā kāinga ka mimiti haere ngā tīkanga ka, ngā kawa o o tātou tūpuna. Ka noho moke moke te whenua, ka noho moke moke te tangata. Ka huri au ki te wā raupatu whenua, ki te raupatu nui o Aotearoa, ki te whenua o Waikato. I kī a Kingi Tāwhiao ina ka whakawhiti ngā hōia o Ingarangi i te awa manga tāwhiri, he tohu pakanga. Kātahi i whakawhiti rātou, ko te whenua taurikura o Waikato te take. Kua riro whenua atu, me hoki whenua mai. Me whawhai tātou mō ake, ake, ake tonu atu. I hīkoi a Whina Kuka me ngā iwi o te motu. Mo te mana motuhake me te whenua Māori. I hīkoi rātou mo te tahi rau rua tekau rā, mai te huku a te ika ki te whare paremata. I hīkoi rātou mō te 25 ki te 40 kiromita ia rā. I kī te kukuraua i mua i tō rātou tānga atu, ki Tāmaki Makaurau i noho rātou ki Orua Wharamarae, ka haere au ki tētahi kura ko Ngāi Ringo Matariki. He kura ki Orua Wharo. He hīkoi hoku taku karaua i te hīkoi amutu. I hīkoi ia mai Hāto Pētara ki Manukau. Kaha tautoko ngā iwi o Hāmoa, Tonga, me Ngāi Pākehā i taua kaupapa. I whakawhiti ia i te Pereti nui o Tāmaki Makaurau. I rongo ia i te kotahitanga te ihi i te wehi i waenganui i te rōpū. I tae ia ki te huarahi kuini, kikī ana te rori me ngā tāngata. Ina e ora ana hau, ka hikoi hoki au. i taua hikoi. Tautoko rawa atu au i tā rātou mahi ki te hikoi mō tō rātou whenua. Ka huri au ki tāma ki herenga tangata, ki tāma ki herenga waka, ki takaparawhau, ki takaparawhā. I whawhai ngā iwi o taua whenua mō tō rātou whenua, kia noho tō rātou whenua hei whenua Māori. Tekau mā whitu marama i whawhai rātou mō tō rātou whenua. Ki ahau, kore tika te mahi a te kāwana ki te tango tō rātou whenua. I mua i te pakanga tuarua, i tango te Kawana i te whenua takaparawhau, hei wāhi tūtei. I te mutunga o te pakanga tuarua, kore rātou i whakahoki. Kua riro whenua atu, me hoki whenua mai. I noho rātou kia kore e tanga o te kawana i tō rātou whenua. 220 tāngata i riro atu ki te whare. Whare herehere. I mātiki au i tētahi whitiata e pā ana ki Takaparawhau. I kite au i ō rātou kare ā-roto. Mamae ana ō rātou ngākau, ngā tāngata i mauherea kore hihia ki te hoki. He manuhiri a Ngai Māori ki ana whenua, ki ahau nei, āe. Engari taea tātou ki te whakakaha tō tātou hononga ki a Papatuanuku. Ka noho au ki te rohe o Ngāti Whatua. I te tao taku pāpata, engari te taha taku māmā, ki reira ahu, he manuhiri au. Me hoki tātou ki tō tātou whenua, ako ngā hītori o tōu whānau, o tōu iwi, hoki ki tō whenua, kia rongo ki te mauri o Rongomatāne, ki te hau o Tāwhirimātea. Kia hau kāinga ai, kia tangata whenua ai. Hei whakakapi, kua manuhiri a Ngai Māori ki ana whenua. Nā te raupatu, nā te hokohoko, nā te wehe ki ngā tāone nui. Engari, piki ki tō maunga, kauhoe ki tāua, ako ngā pūrākau, ngā hītori o tauiwi. Ko, te, ko tēnei Ko ēnei ngā rautaki hei āwhina i a koe kia tangata wheno ai, kia muramura ai to ahi ka Mauri whenua, Mauri tangata, Mauri ora.